Onyango. Omera pok apimo. Kare kia gima timore. Ok ang'eyo to kinyisa to adhi ng'eyo ang'eya kabisa. Ineno ineno ma nyako cha. Manyo cha yude Facebook cha. Nyako man masaini. Eh, man masaini manyo cha koni picha ne Facebook cha. Eh. Ma sebedo ka oro ne pichi na mag duka, mag adware to gi mag eche na maringe ndara ka. Iye gi ma in go.
Eh, omera nyako cha koto donje box. Odonje. Nyako cha koto donje box maduong' phone. Ema penjo. Ya? Ofol gi duka koso picha duka. Weri go ofol gi wasebedo ka go picha ma oro ne eh, Facebook. Eh. Yani gi picha moro moro mena go eh. e WhatsApp e Facebook ta oro ne. Mago e Facebook e WhatsApp ta oro ne. Donge odhi mo koro odhi mo ng'iyo koda manya keto ne nyaka fe. Manya ti manya ti. Manya ti ono la kore dek ma ole chak mubedo mayom mondo ma koro ne achwa de fe siling elfu di. Ene wang'ayo. Ah, ah, ah, ok ocham. Nikech duk opong'. Nachwade picha duka, nachwade picha gari, nachwade waya, nachwade picha kembni na. Nyaka picha na. Kembni masebedo kwa kako picha taoro ne. Odonjo. Sani weni nitiere wach moro mochako wacho kore kendo. Obiro entiere entiere wang'ayo. Kaka nachwade siling aluf adek ang'e ni obiro entiere wang'ayo. Ofole Facebook. Okwanyo pam nende higa. Ha? To koro idwa konyo wach ni nang' kobiro to odi to ang'e kaka chalo. Nitie dukano to pok Ah, aneno. yino mago koro ok ing'e. Mago koro ok ing'e. Odonjo. Aneno ka wuok. Da- Chiegni chopo dala gozum kare we wagochne Gochne agocha obi o. dongo ma nimbi tera To donge ateri atera.

Ah, yo Homa Bay kocha.
Ah. Mm. So wan to to wan mana kae ma ene ma chamo wa kae. Donge ineno kaka chieng' chamo kae. Oda chieng' to rieny koni. Maber. Aito ka pi bere. Pigwa ni ber kende kiyudo ka en ober mang'eny. Ai. Igo mm.
nyaka bala iye ka. Eh, abal ng'eny kae donge kaka waonge nam machiegni kae koro abal wagoya agoya. Gweng' ni ok en gweng' marach. Na ok orach, ok mm, orach.
Mm. Eh. Mani wasiri to makoro. Eh, eh. Ya. Ozu.

Wabida, in emi yudo wendo. Eh. In emi kwenyo wendo kolal. Eh. Tiyude gi kar kanyo.
Eh, ochung' mana kende. In emi yude. Eh. Ya ero kamano maduong' ya ero kamano. Ing'e ni ng'ama okwanyo dhano chal gi ng'ama okwanyo pesa. Nyako ni wa mabor. Nyako ni wa mabor. Wuoth rabora.
Dudong ina kun kare in kuma gari ringe gi siling alufu adek iweni en kuma chiek. Ibedo michungo michake guo michaki bedo michaki chungo michake guo michaki bedo. Machaka nini?
Ah, Magi dhok midhi nyuomia. Moko noseik te. Ai, Id- Idonjo ni eri thu. Eh. Ndalo ma te dhok. to nyaka mag maduong' ni nyaka magi Te te te dhok mineno ka gima gidhogi. Ai, Wadhi dala dala ikoro wasi. Ine ng'i kate gari yawo. Dokilor stage ni ng'inde.
Anang'eyo, nang'eyo omere ne omera nang'e nyaka ne ji ng'iyi an ang'e ang'eya maber ah, to ng'icho marach kompok ne yata piny hiul nyathi iye kucho nyane ka siling' alufu adek nakuni dala ok bor ma yaw gi ka ni chiegni donji mae dala oh, eh, mos gi wuoth mara udwa tim bedo oko matin udwa bedo oko tie korwa kor ni eh, yien yien nitie wabede wago mbaka oh. eh.
duong' ineno ka gweng'wa ni gweng' mabe gweng' manyasi ah, umira gweng'wa ni ma gweng' yani chakruok piny hmm? Mae piny mane Nyasaye okwongo ochako go chwe. Gadier. Dong ineno kaka gik moko ber. Ah, gik moko beyo. Omera. Yiende nigi omera ka fertile ma kiwinjo niya eh? oland mbolea hmm? ni sirikal lando loso kembni eh? ikelo karwa ka obed kata tie tie kata tie miloso eh? ikelo karwa ka kata geche mag mafuta mawuok India Dodoma Isiolo Mogadishu Kiekia kure hmm. biro mana karwa ka trende mineno gari la mosigo go katiri kata kuma gari la mosi kale Baseteri e reru. To baseteri dhi neno kata kuma nyithindo goye bal gi joma dongo. Omeri wacha. Karwa kae mane kuma ne Nyasaye oguro. Ah, eh, omera. Ah, ah, sani gi seche mineno ni, sani koro gik ma koro nie wiye ka kwan machando wiye ka gin kwano mang'eny kabisa. Adwago kwano mar kaka sani oserund mafuta, fuel osego, eh. geche oseringo machalo nade,

To geche milando ere gi ma nyaka nyocha chak bedo ka an gi jumbe adi? Jumbe adek. Yata penji.
Adak mana nabedo e tie yien. Adak mana nabedo e tie yien. Apiny ni. Adak mana nwago mana mbaka. Magi.
Magi to wiyo kethore. Wiyo kethore na ah, yawa. Magi sani pod in mia pod inyisi gweng'. Kose nyisi dala te konde mag dala. Mose nyisi ka gweng' chalo. Koki goliteri e center.
Ere kaka igolowa itere e center Ah. jumbi adek sani amiya. Jumbi adek nyaka nikela ka. Jumbi adek. Jumbe adek. Jumbe adek nyaka nakeli ka sani pod in miya. Pod ipuonji konde mag dala te. Kose puonji koki goli teri e center. Sani ok ok inya doya nyeri thup to ose teri e center, ose rwaki e gari, ose rwaki e duka, ose rwaki adweya, ose rwaki kia e mafuta, igo mafuta, ose rwaki isebedo chi maneja nyaka ikwong ibed dala matin mitulia yawa Ah, ah. mano mago gik ma weri go Iwe- weri gi weche ma magi mwandu osegore e lweti weri gi weche moko mag dia mwandugo da anenogi gin aneno mwandugo to mwandugo onge Gari okana.
Magi. Ingine ng'ama duong' ka orini siling elfu adek gi mia aboro te chikni siling elfu ang'wen madwa goli kuma ni intie nyaka ka. Ok ni ana wuondi ni kia ni gigo naonge go. Agoni sim gi picha mane an go mwa- taketu ni tineno yawa. Apiny. Dawuon. Yawa, ma chal ni wuoda. Ma yie, ma yie, ma yie. Ah, ah, weri gi mayie mayie wachorre buti ka mondo akoni. Adwa ni mondo itulia ka kidogo. adwa ginene adwa check ane weche moko ka matin Ayie nyaro tieng' yawa. Mae ka kwanyo pome, koso mae ka kwanyo ndiga yawa. Dalili be ni dalani. Dalili be ni dalani yawa, dalili be ni dalani mani lando na malich kaka gari ni dalani, pesa ni dalani, kiang'o duka. Dalani eki be dalili. omera Ang'o motimore?
eh Mawinjo mane nyathi kwar, nyathi kwar. Misunga sunga ne. Kwar kanyanya ma wewe. Iwacho ni kwar kanyanya.
Wiri kata ni kwar kanyanya. I nyanya cha. Mo wi twado tielo ga wayo. Anu ka kuni mondo manye Facebook. Ineno. Anu ka kuni mondo manye Facebook. Lo chwadra wayo. Onyango bine. Timnia iyo nyako cha osechich koro timnia dhi rwak kandho kiserwako kandho tibiro ni jalemo kasi biro kuma wabedo gi lamo moro mochiek ma nyasaye ineno kucho duko kwal iwinjo gecho ywa apikni oywa iwinjo iyalo mwandu iwinjo winjo mosebedo koywagi gi na duko kwal iwinjo ka duka kanyo mondo ibodo na ahinya gi geche moywaga pikni na winjo giki na duto te mane an go
apenji ni ya eh? zoom in nyaka ne nyuo man gi jumbi adek lewni gi pod in go mane de dino kilok lewni eh, eh. to nanga manade miloko ma wuo sandweya iluoko gi sechego tirwako gi sechego yawa to nanga dang' ipim gi gima ichamo ok ichiem yieng' tiwuoth kata duk to in e dale ya to mago be gik mochuna ya Dapenji niya, in gweng'u ni nyaka nikaw an gi jumbi adek. Gweng'u ni en ibedo mana oko e liare tie yien.
ibedo kiti e liari ti in manade adonge ma compound ma dala donge ma fence ma dala in fence ni ok ine ka en ma dala be korwa koni jokuoge ng'enye ma nyaka wabed ka ng'at achiel ng'iyo east to ng'at achiel ng'iyo south ja north gi ja west no ningo bed ka karwa ka ikwali dhok ma kata nyoche ko kwal dhoge baba wa dala ka mama ni neno ka makane mana dho jirani an ok tu koda

Oh, chode beti na chode ahinya ka seche romo dhako gawa motamo wang'a an awuok. To kane king'eyo ni wayudore kodi e Facebook. Facebook mina ne yudano. Mina ne yuda kiwuondano. Eh madwa ni moda. Wayudore Facebook.
Mano gima nyaki bed king'eyo. Kwe nitie.
Kwe nitie. Wan gi ropuye. Kwe nitie. Wan gi jembe. Ng'ane we chier kuomi.
Wadwa lemo. Ah, malo mondo walem.
Ka jadolo osebiro ni Chung' malo mondo walem. Ka jadolo osebiro mondo ji olem to chung' malo mondo ji olem.
Ai. Ing'eyo ang'eya Nyasaye. Duka osedhi. Mm. Duka osedhi. Mm. Duka koro onge. Mm. Eh, geche onge. Mm. Aduweya onge. Mm. Simitini ma nyocha jogweng'wa konyorego onge. Mm. Gik ma nyocha waneno. Mm. Gik ma nyocha waneno e wengewa mabeyo. Mm. Awuoro awuoro yawa. Hey! Yawa nyombe Facebook ojoga. Mm. Yawa nyombe Facebook ojoga yawa yawa. Ra ra ra ra ra.